төрки халыкларда, шул исәптән татар халкында да гомернең өч туе дигән гыйбарә бар. Бәби туе, яшьлек туе һәм кеше гомеренең соңгы туе, дини чыганакларда ул җеназа туе дип тә бирелә. Һәм татар халкында бу туйларга кагылышлы бик матур һәм үзенчәлекле гореф-гадәтләр дә бар. Һәрберсенеке үзенеке аерым-аерым. Ләкин аерым-аерым булсалар да, уртак сыйфатлар да бар. Э, бәби туена да, яшьлек туена да, э, кеше гомеренең соңгы туена да караган э, уртак сыйфатларның берсе Ул нинди дә булса яңа этапка, тормышның башка формасына яшәү дигәнне аңлата бу туйлар. Формасына күчү дигәнне аңлата бу туйлар. Мәсәлән, әни карнында йөргәннән соң, бәби яңа бу дөньяга барлыкка килә, тормышның башка формасына күчә дип әйтик. Аннары соң үзе генә яшәгәннән соң башка кеше белән гаилә корып, гаилә төзеп, туганлык мөнәсәбәтләре булдырыла һәм яңа формада кеше яши башлый дип әйтик. Һәм кеше гомеренең соңгы туе ул шулай ук бу дөньяда яши дә, теге үлгәч, теге дөньяга күчә булып санала. Ягъни дини хезмәтләр буенча карасак, без бу дөньяда сыналырга гына килгән, өч көнгә кунакка гына килгән. Һәм без сыналганнан соң, без күчәбез теге дөньяга. Һәм э, менә бу кеше гомеренең соңгы туе да шушы этапны билгеләүче бер э, күренеш булып тора дип әйтик. Икенче уртак сыйфат, ул тесләр символикасы, ак теснең куллануы. Бәби туенда да, яшьлек туенда да, кеше гомеренең соңгы туенда да ак тес өстенлек итә. Ул чисталык һәм пакълык билгесе булып тора. Бәби дөньяга килгәч, аны ак биләүләргә төреп, салып, дип әйтик инде, каршы алалар. Һәм кеше кияүгә чыкканда ак күлмәкләр киеп кияүгә чыга һәм соңгы юлга озатканда да аны ак кәфенлеккә төреп озаталар. Дөрес, яшьлек туенда ак күлмәк киеп кияүгә чыгу ул әле чагыштырмача яңа барлыкка килгән күренеш дип әйтергә була 60 нчы елларда. Ләкин татар халкы бит ак төсне сайлаган. Билгеле булганча, без белгәнебезчә, башка халыкларда Төрле төстәге киемнәр кию очраклары бар. Ләкин татар халкы ак күлмәк киюне өстен күргән һәм кызны ак күлмәк киеп кияүгә бирәләр. Туй сүзенең этимологиясенә игътибар итсәк, Әхмәтьяновның хезмәтендә бирелгәнчә, ул борынгы төрки сүз, Туй, хан үткәргән тантана, тантаналы мәҗлес дигән сүзгә барып тоташа. Җамал Вәлидинең тулы татар теленең тулы сүзлегенә мөрәҗәгать итсәк, анда да шушы фикер җиткерелә, хан үткәргән тантана, мәҗлес дип. Бу сүзлектә тагын бик кызыклы бер фикер әйтеп үтелә, Туй сүзенең төрекчә дёгън сүзенә барып тоташуы турында, ягъни дёгън ул туй дигәнне аңлата, үз чиратында бу сүз дёгън төк сүзенә барып тоташа. Дёккөн, токкөн, туйкөн, туй шуннан килеп чыкмады микән дип фаразлана. Чөнки төркиләрдә туй көнне үзеңне дә, йорт-җиреңне дә Төкләр белән, йон белән бизәү гадәте булган. Һәм, әгәр искә төшерсәк, киленне каршы алганда, әти-әни аны Төкле аягың белән дигән сүзләр белән каршы ала. Һәм, бәлкем, менә бу Төкле аягың белән дигән гыйбарә дә менә шул вакытларга ук кайтып каладыр, шул вакытларны күрсәтәдер. Бүгенге көндә туй сүзе Күбесенчә яшьлек яшьләрнең бергә кушылып, никахлашу көнен, бергә гаилә кору көнен аңлата. Ә тантаналы мәҗлес формасы аның бәби туе, өй туе, сабан туе, хезмәт туе дигән формаларында сакланып калган. Ә борынгы формасын без тарихи романнарда, аеруча Нурихан Фәттахның тарихи романнарында очрата алабыз. Мәсәлән, аның романнарында шундый юллар бар. Койтымбикә бүген үлем туе ясады. Тотышның җиңүе уңаеннан Алмашхан туй үткәрде, туй җыйды дигән мәгънәдә. Бу очракларда ул тантаналы мәҗлес формасында катнаша. Э, бу э, сүзнең, туй сүзенең бүгенге көндә шулай ук э, бик үзенчәлекле, күчерелмә мәгънәгә кырылган, нинди дә булса күплекне, Кеше җыелган җирне, тавышны, мәшәкатьне, ыгы-зыгыны белдергән очракларда кулланылган вариантлары да бар. Ул да булса бака туе, эт туе, шайтан туе һәм бүгенге көн әдәбиятында очраштыргалый яфрак туе дигән вариантлары да. Кеше бу әйтеп киткән туйларда аңлы рәвештә катнаша яшьлек туенда. Хәм шуңа күрә бу туйга мөнәсәбәтле гореф-гадәтләр дип әйтик инде, күбрәк кешенең аңында бирегеп калган. Хәм матур әдәбиятта да, халык авыз иҗатында да, мәкаль-әйтемнәрдә дә аеруча шушы формасы дип әйтик, кеше гомеренең менә бу яшьлек туе өстенлек ала. Без мәкальләргә мөрәҗәгать итсәк, туйның татар халкы туйның нинди булырга тиешлеген, анда кемнәрне күрергә теләгәнлеген һәм анда ничек итеп киенеп барга, үзеңне ничек тотарга һәм гомумән бу нинди бәйрәм икәнлеген күзалларга мөмкинлек биргән

Матур итеп, пөхтә итеп киенеп барырга һәм шул рәвешле кешегә карата үзеңнең хөрмәтеңне белдерергә кирәклеге дә әйтелә. Туйда туйда күбесенчә уен-көлке, күтәренке рух өстенлек итә һәм бу мәкаль әйтемнәрдә дә чагылыш таба. Мәсәлән, Туйның күрке, уен да, көлке. Биисе килмәгәнгә туй килешми, дигән мәкальләр бар. Туйда бии, тукмак та, дигән мәкаль шулай ук туйда бөтен кеше хәрәкәттә, бөтен кеше күтәренке кәеф белән булганлыгын аңлата. Ләкин шул ук вакытта туйның тискәре ягын күрсәткән мәкальләр дә бар. Мәсәлән, Якасыз тун булмас, үпкәсез туй булмас. Туйлаганга туй, ясаганга уй, дигән мәкальләр. Алар чагыштырмача күп түгел, ләкин бар. Бу мәкальләрне анализлап, без түбәндәге нәтиҗәләрне чыгара алабыз. Туй да төрле-төрле кешеләр катнаша, кешелек факторы дип әйтик инде катнаша. Шуңа күрә туйда бөтен кешене тигезләп бетерү бик авыр эш. Кешеләр үпкәләргә дә мөмкин, һәм шуңа бәйле рәвештә менә бу мәкаль дә барлыкка килгәндер, Туй үпкәсез булмас, дип. Һәм Туйлаганга туй, ясаганга уй дигән мәкаль, шулай ук Әнә туй, менә туй, Ат өстенә кәҗә суй дигән мәкальләр туйның чыгымлы күренеш икәнлеген дә ассызыклый һәм шуңа бәйле рәвештә кайбер кыенлыклар туры китерүен тудыруын, дип әйтик инде, күрсәтә. Чөнки бөтен кешедә дә материаль яктан моның хәтле бәйрәмне күтәрергә чаралар булмаска мөмкин. Бу шуның белән аңлатыла булса кирәк.